Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino, Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Merħba għal Buskuttin, merħba lilkom it-telespetaturi ta' Smash, kif ukoll eh, lilkom li segwuna fuq il-medja soċjali, b'mod speċjali fuq YouTube u l-paġna tagħna ta' Kalamita llum għandi żewġ mistiedna u spaw blaqas ta' fuqhom għaliex l-ewwel darba li tidru fuq it-televiżjoni se tkunu tafu minn huma minn hawn ftit

U llum se nsiru nafuhom aktar, qed nirreferi għal Daniel u Sander, suppost bdejt bil-kontra, hu? Le, tajjeb, Dan u Sar. Le, mill-kbir għaż-żgħir. Eh!
Skont, fil-piż jiena l-kbir, fid-daqs jiena l-kbir. Fl-età. F'affarijiet oħra jiena l-kbir ukoll.
Issa fimt. Ara ma nibdewx. Tagħlimnieħ, Tagħlimnieħ, Robert jgħid. Ġorġ!

Bħalissa x'intom tagħmlu?
Bħalissa, bħalissa qed. Għax qisu dak li jkun hekk intom imdorrin fuq it-televiżjoni, se ma tidhirx fuq it-televiżjoni, qisu ma qed jiġri xejn. Għallajn in-nies, għallajn in-nies.
Fil-kastana differenti.
Fil-verità għadna kemm noħorġu minn naħseb wieħed mill-ikbar shows li qatt għamilna bħal maħna bħala dan u san. U għallaj birek ma li tispiċċa qatt. Ejja, minn. Għax dejjem id-dati.
Aħna L-istrateġija, t-teknika u l-ħsieb tagħna dejjem ikun illi ma niftħux ħafna dati f'daqqa għax inti tibda tinduna, tibda tħossu li ħa jispiċċa, meta l-għajta tibda tinżel imbagħad tgħid mela daħ ikun l-aħħar show. Imma sakemm in-nies għadhom iridu nibqgħu nagħmlu x-shows u tipo għamilna ħmistax-il wieħed kien vera show sabiħ ħadna pjaċir nagħmluh naħseb. U mbagħad ikunu ikollna ftit żmien ta' Recovery.
Ta' recovery mix-show. Diġa nafu xħan għamlu il-show ta' ottubru u x-show ta' marzu. Ta' ġifiri, għax nkunu. Ehm, u bħalissa t-natmu fuq proġett fidejk. Eh. Fidejk. Eh, bħalissa, aħna, ehm, isu s-sena l-oħra rabta ta' wissu akkwistajna stradarjali.com mhm. eh, illi għall-ewel Għedna x'għamilna b'idejna wkoll, imma dejjem xtaqna hi suppost għax inti t-television qisek tagħmel dejjem l-istess tipi ta' programmi. U dejjem
bil-permess qisek. Bil-permess tal-istazzjon u dawn l-affarijiet. Allura b'xi ħaġa bħal din tista' tesperjenza affarijiet differenti, tesperimenta b'affarijiet differenti u rnexxielna nakkwistaw id-dritt. biex qisna nitmejlu ha bit-tim ta' Love Island, semmejnieh Laugh Island, ġifieri laugh tidħaq, u se nkunu qegħdin nagħmlu dal-50 ġurnata li ġejjin insomma naqbdu naqbdu magħhom. U jiena dalgħodu ħadt pjaċir xi rajt, x'intela' li fuq Facebook għad tara d-Danuzan Ibdew ilaqqawna mal-parteċipanti. Ekka, bat xinġajna unek, għatli li le, mux ek. Eh, ma nasab dek li dak l-iskop. Ehm,
naħseb bħal kull ħaġa li titħaq bil-ħaġa per se tuħu pjaċir, u jena taħna kemm jista' jkun. Mhux kemm jista' jkun, aħna l-istil tagħna ma jkunx li twaqqa l-persuna ċajt imma li nidħu flimkien. fl-affarijiet. Tant hu hekk li eżempju minn fejn bdejna u kont skantat bil-feedback, mela lil Daniel għidtlu issa nikkreaw dar aħna wkoll u nitfgħu fiha nies li mhumiex daqshekk sbieħ. Lastu sbieħ, taf, mhumiex sbieħ, mhumiex l-istedju. Mhumiex għal Love Island. Mhumiex ta' Love Island.
Ma jgħaddux għal Love Island. Flok six pack ikun family pack. Bħalna nies normali taf kif jiena mmur. U aħna għandna grupp ta' animators, nużawhom għal attivitajiet differenti. Santa Claus tiġenna nkullhom jien biss.
U battilhom u għat forsi ħaj rispondini wieħed jew tnejn ma kellna invażjoni, ġbita kulħadd irid jiġi. E, allora għandna minnu sufi ħafna. Minnu borċu, minnu taf. Minn ma fih xej.
Fimt, ek.

Ma nafx kemm il-darba rajthom, u probabbli naf rajthom bla ment. Le, le, jaħdem ħafna. Isma' kif toħolqu karattru? Kif toħol? Bħalissa qegħdin fil-proċess propju. Xi ħaġa oħra qed nagħmlu fuq żewġ proġetti oħra, mhux ħa nsemmuhom għalissa x'għadhom daqsxejn misturin, proġetti li ħa jibdew jitilqu f'Oktober. U bħalissa qegħdin fil-punt li nħolqu żewġ karattri ġodda wieħed għalija u wieħed għal Sander. Isu Sander jikteb. U mbagħad ovvjament tibda nibdew Bat nibdew nisirqu l-karatteristiċi ħafna. Jien naf, drabi, eżempju, da tajbu. nagħmlu- Eżempju, da, ara, da nagħmlu jitkellem bħal Ġorġ, tifhem? Ara, Eżempju neħdu tiegħi li biċċa xtieq minnek. nagħmlu iffissat li qed jaqalu xagħru u iffissati li jrid jgħatti Il-qara, taf kif, hawn ħafna nies hekk, taf kif, u jagħmel minn kollox. U mbagħad kif ħa jitkellem? U mbagħad nibdew ngħidu imma orajt, imma jekk tiegħi ħa jitkellem hekk u ta' Sandra ħa jitkellem hekk, mhux ħa jkunu wisq? U nibdew isna, jien naf. Inġibuh f'postu.
Nkunu, jien naf. Ma huwa proċess twil. Tiftakar il-wili, il-wili. Wili. Mela l-wili jiena kelli problema kbira, ma stajtx. Insib kif ħa nagħmel il-wili, tiftakar sa? U ma stajtx, ġifieri, u nipprova nagħmel l-ilħna u nagħmel wiċċi, taf. U mbagħad għedt mela ħa nibda mill-patata. Mbagħad għadt kif jista' jidher u għadt mela ħa nħallih bil-qara kif jien jien. Ħa nagħmillu żewġ chokers u hekk biex tidher dak, nuċċali, skur, u mbagħad ħa nagħmillu di. Kif rajtni fil-mera mbagħad. Għad mela naħseb jenna fek namillu li għannu naqrek jieġi tajjeb da. U daqsek, tifem? Mus ħaġa faċli, għax inta manka, anka f-xo għara kemm il-karattru tbidlu. Eh, għalek, imma veru kif qed jgħid Dennis, ġvisa kemm imbagħad naslu għall rridu kif naslu għall rridu mbagħad jibqax. Mbagħad jiġi ħajja. second nature. Jiġi ħajja li ġifri, jiena naf kif jirraġuna il-wili li hu differenti minn kif jirraġuna Jien naf. Il-Warden, u kif jirraġuna Daniel, u kif jgħid ċertu affarijiet, qed tifhem, ma qed tifhem li x'qed ngħid, jiġifieri, ikun vera ħajja għalih. Isma' liema hu l-aktar karattru li tagħmlu li hu għal qalbkom? Issa di diffiċli ħafna. Għax kieku mhux għal qalbi l-ewwel ħaġa ma nagħmlux naħseb. Iva u le, ta' sa' nistrina. Hemm, ngħidilek mod, ikun hemm minnhom li jdejqu li għajni. Anke jien hemm minnhom li nixtieq ma nibqax nagħmilhom. Imma jekk in-nies ikunu jriduhom ħa tibqa' tagħmilhom. Ejjew le. Marċa, biex dejjem naqblu fuq. Ħa nfehmek. Il-karattri li, eżempju, jiena da show kien show li jiena bħala Daniel ħriġt żewġ karattri ġodda. U ntgħoġbu ħafna. Imma xorta kien hemm min qal li u l-fażi ma ġiex. Qed tifhem? Ma tistax tikkuntenta lil kulħadd. Għax il-fażi paċċa ħadd mat-teenagers dak. Imma insomma, il-fażi jħobb, il-fażi sabiħ għax joħroġ jagħmel dik il-ħames minuti sitta jifqa' kull mem u jidħol. Imma mbagħad hekk Ifhemni, hemm karattri li nagħmluhom 20 sena. Il-verità inti iktar tieħu gost tagħmel xi ħaġa ġdida. Tifhem? Imma mbagħad tibbilanċja sfortunatament, ġifieri ma tistax tagħmel kollox ġdid. Allura trid issib it-triq tan-nofs. Imma dejjem nipprovaw noħorġu b'xi ħaġa ġdida jew almenu setting ġdid, qed tifhem? Li almenu tik il-gost li taħdem għax inti mbagħad tidra, fhimt? Once tidra, Mhux qed ngħid jekk ma tieħux pjaċir, imma ma jkunx l-istess ammont ta' pjaċir bħal ma jkollokx dak ir-riskju. Taf għax ix dieħel, taf li n-nies se jidħku. Safe bet, fhimt?
Kien ara t-Tul Jeff għamiltu jiena. Għalija tant kont insecure fuqu li kieku waqqas kelli dubju għandi x'nagħmlu għax mhux tad-daħk. Anthony mbagħad kif għamiltu F'faqar kull m'hemm, letteralment. Isma', meta tippreparaw sew, min, min minnkom isib ix-xagħra, kif ngħidu fl-għaġina? It-tnejn, ta.
Sa fit-tnejn, ta.
It-tnejn. It-tnejn.
Iktar milli x-xagħra fl-għaġina, naħseb he, hemm ċertu struttura li nbniet tul iż-żmien. Hi li qisna rridu nsegwuha, fhimt? Ġifieri aħna, min, min jaħdem magħna nġennuh, eżempju. Għax aħna ma, m'għandekx ċajta, jekk għandek ċajta li mhix taħdem ħa ttir. Sewwa. Li fl-anqas jekk ħriġna show.
Anqas jekk għamilna ġieli l-iktar affarijiet li ġrawlna, jiġifieri nibdew nirrehersjaw, naħsbu li għandna l-aqwa sketch fid-dinja u nkunu x'aktarx tkun l-iktar sketch li tinvolvi props, l-iktar waħda kkumplikata. Nżarmawha.
Nagħmluha l-ewwel ġurnata, ma togħġobniex u nżarmaw kollu. Bil-lant, jiġifieri m'hemmx ħniena u li issa għadha ntuha ċans jew hekk. Però mbagħad nemmen illi matul is-snin aħna jiena u Sander fuq il-palk flimkien dis-sena propju tax-show semmejniha, ilna naħdmu 20 sena bejn iż-Zoo u affarijiet oħra li għamilna u issa dan hu sar. B'ħarsa tiftehmu.
Imma mhux hekk biss, jiġifieri rabbejna ċertu standards għalina, jien naf eżempju Meta naħdmu ma' nies oħra, ma tantx għadna naħdmu ma' nies oħra għax indunajna li m'għadniex kapaċi naħdmu ma' nies oħra għaliex? Għaliex aħna. Nbatu ħafna. Għax aħna, jien naf eżempju, jiena ma, mhix aċċettabbli li nagħmel rehearsal u ndum sa tlieta ta' filgħodu. Taf kif? Tagħna full time fuq allura għandna l-lussu nistgħu nirrehearsaw filgħodu bit-tim tagħna filgħodu.
Imma l-istess jekk nagħmilha filgħaxija, jekk jaqbeż il-ħadax, Dak li jkun one, konna ninnutaw lilna nfusna. One niġu ta' xi ħafna tnejn li aħna. Nibdew niġġieldu fuq kull ħaġa ta' xejn. Għaliex? Nibdew, taf kif, jibda jkollok il-battibekki mal-crew. Il-crew jkun għajjien u mbagħad tlata tibda, speċjalment, u aħna full time. Aħseb wara meta konna naħdmu ma' nies oħra li inti qisek qed tmur tagħmel il-part time tiegħek quddiem ta' tlieta ta' filgħodu. Allura dawk l-affarijiet nemmen li jġegħluk tgħix ix-show. b'mod ħafna iktar pjaċevoli. Seren. Tipo aħna nafu jekk jekk inti tiflaħ tagħmel nofs att rehearsal għalfejn tipprova ddaħħal show Mhux hekk, sħiħ. mhux hekk. Tagħmel nofs att illum, nofs att għada u mbagħad taqdu l-Erbgħa biex tkun qiegħed Targumentaw ħafna. Ooh, in kolosna mara mara u raġel miżżewġin. oh. Kelb qattus.
Mhux kelb qattus, għax. Le, le, lanqas. U lanqas naħseb mara u raġel miżżewġin, għax mara u raġel jagħtu fuq ix-xejn, aħna ma nagħtux fuq ix-xejn. Ġieli wkoll, imma mhux mhux Iktar. Dak li Għattu l-għandkom tajdu. Aħna naqblu. U inta sew li jinnaf tamlu xi ġurnata. La, kieku ma naħdmux flimkien. Ara aħna naqblu fuq kollox u ma naqblu fuq xej biex infhem. Per eżempju.
Jen naf, anka sempliċement kif imbijaw, jekk ħammorru mbijaw sejl, Sander għandu strateġija. U jien għandi strateġija kważi totalment opposta minn xulxin. Ma tnejn jaħdmu, imma ħafna drabi l-aħjar ħaġa li ma mmorrux flimkien.
U ma ġieli mmorru flimkien ukoll. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek. U ma jridx ikollok x'taqsam magħna, eżempju, jekk ikollok xi tgħid ma' wieħed tgħaddi. Jekk inkunu tnejn, aħjar ma jkollok xi tgħid taħrab. Għax b'xi mod. Imma l-iktar aħseb ma mhux nagħtu taf il-verità. Ikollna eżempju sakemm speċjalment dal-perjodu nkunu qed noħolqu affarijiet ġodda. Jien nibda nara mod u jibda jara mod ieħor. Però fil-verità jekk. Dak huwa healthy kważi. Ejja nkunu onesti ma' xulxin.
Lanqas għadna niġġieldu daqshekk dal-aħħar, vera ma tantx. Ma fuq punti ta' ġifieri eżempju jiena tax-show naħseb illi għandu jsir hekk. U Sandi jgħid le dax-show għandu jsir. U mbagħad noqogħdu niġġieldu. Sew tisibu triq tan-nofs jew tgħaddi ta' wieħed. Issa mbagħad jekk tgħaddi ta' wieħed, din dejjem ngħidha f'kull fejn imur intervista. Jekk tgħaddi ta' wieħed, Imma trid taħdem biex tagħmilha tajjeb, mhux ħa toqgħod tiddaħħal libsa ta' infirodi biex tgħidlek. Min jieħu d-deċiżjoni? Mhux dejjem l-istess.
Għal Ares dejjem l-istess. Ovvjament illum il-ġurnata għandna tim u tim kbir taf kif. Għalhekk għax għandkom tim kbir xi ħadd irid jiddeċiedi. Le, imma mbagħad ġieli poġġi bilqiegħda ngħidu isma' mela jien qed ngħid hekk, Sondel qed jgħid hekk x'taħsbu dwarha u nibdew ngħidu mela isma' jekk nagħmlu hekk jiġri hekk, jekk nagħmlu hekk jiġri hekk, nagħmlu jien naf eżempju. U hemm affarijiet li qisna naċċettaw li xi ħadd. Ftit ilu eżempju Sandel qalli li kien għalija ma nagħmluhx ix-show t'Ottubru. Jena, un bat jena, l-ewel għatlu, ottubru, bat għatlu, ħanajlek għalfej għanna namlu xow ottubru. U tajtu raġunijiet kolla għalfej għanna namlu xow ottubru, bat għalli għandek raġun, eżempju, tnajlek wahda li għet niftakar.
Missa, mm. missa, xtaqtawom da shows. Le, għanna mux għedda da shows, da biex niftem. Mux għedda, ma maħna ottubru. Naqtaw ħafna affarijiet oħra mux shows. Dik kienet l-ewel sena li daħanna xow f'Oktober, għatma minnija, u għanna Aħna għandna ż-żmien tagħna bħal meta intkom għandkom il-pento u dak huwa ż-żmien tagħkom u għalhekk jiena ma tantx inħobb nidħol kemm jista' jkun b'show ta' dan u san fiż-żmien il fiż-żmien il-Milied. Ġieli għamilna tama nkunu għamilna xi ħaġa żgħira ta' two days. Iktar għan-nies kważi kważi. Għax nemmen li dak huwa ż-żmien tagħkom fejn taqlgħu lhir intkom fejn għandkom tagħmlu qed tifhem x'qed ngħidlek jiġifieri li nidħollok jiena hemm nara taċċajt. Aħna għandna ż-żmien tagħna li huwa ż-żmien ta' Marzu li ħafna drabi kważi kważi ma jmissulna qisu ħadd. Ekku. Qed tifhem ma nemmen li.
Le, ifhem li tkun iblaħ. Lek taf li f'Ottubru hemm id-Danusan u tivvinta xi ħaġa tkun iblaħ. Le, verità, Ottubru qas huwa żmien tagħna tagħna. Ma sa allura għamilna esperiment u ħadem. Kien hemm gap fil-verità, san, f'Ottubru. Ma jiġri xejn. Ikun hemm żmien.
Illi sal-Halloween Ma jkun qed jiġri xejn. Bħala komedi wkoll għax imbagħad teatru hija storja oħra. Għax ma nippruvawx nagħmlu xi ħaġa u aħna ma narawx x'kbira, dejjem nibdew bi tlieta. Dejjem hekk nibdew. Imbagħad hekk tara li qed itik. Isma' min-naħa tad-direzzjoni qed jaqbdu miegħek għax qed tiżżerżaq taħt is-siġġu u darba qed tiġbuk minn taħt il-mejda. Propjament is-siġġu, eh nara. Id-drizza ħajdru billi sa jibda la fajlet. Trid id-drizza ħajdru s-six pack. Sander, xi dejqek f'Daniel?

Forsi ġieli l-moħħ kif taqbiżlu, fimt? Jiġifieri taqbiżlu. Anka lili d-dejja. U mbagħad jikkalma.
Taqbiżlu bl-ikrah. Però l-istess naqqast ħafna dan. Mansa ħafna, mansa. Mhux biċċejt, sew għax.
Le, ma jkun l-40 vera mansa. Meta l-40.
Bis-serjetà, ta' isek.
U ħafna drabi għas ikun qed jiġġieled miegħi, ta' jkun qed jiġġieled ma' xi ħadd ieħor, ġifieri għas. Le, ma naħseb anka fimni meta taqbiżlek jew iż-żuliet biex ittejjeb il-prodott tiegħek. Le, mhux hekk. Le, qed ngħidlek għas ikollhom x'jaqsmu jkun qabżitu fuq xi ħaġa oħra.
Issa ħajkun hemm nies jgħidu li mela aħna nipprovaw nimxu ma' min jaħdem magħna, ma' min naħdmu bis-sewwa. Tajjeb, li ma nixtieqx li jagħmlu lili ma nagħmilhiex lil ħaddieħor. Mhux hekk. Allura meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u taf illum il-ġurnata, jien naf tmur għand klijent u ma jħallsekx, jew ma jibqax jirrispondilek, jiena mbagħad hemmhekk.
Hemmhekk qed titmejjel bija. Jien aħjar iċċempel li tgħidli isma'. M'għandix. Fallejt, fallejt, jew isma'.
U nsibu arranġament jew għall-bżonn taf kif. tajt frakit kif jgħidu, mm. imma mhux li eżempju ma tirrispondinix u titħaq bija jew hekk mm, daw. Mm. U speċjalment ħafna darbi dawn nies ikunu l-iktar nies li jkunu antipatki u li fiċċew miegħek u għadu jaraw u allura nirrabja ħafna. Mm-hmm. Tifhem fuq dak l-affarijiet. Hemmhekk taqbiżlek. Ija, ħafna, ġifier ħafna u nibqa' sakemm insib id-dritt tiegħi Hundred percent. Isma, qed jgħidu li kalamita kuljum jgħaddu minna minna ħadd l-uffiċċju. Ġifieri jafu x'ġifieri.
Hija nfer ħafna x'aħna nbiegħu t-tajjar ngħidlu jiena reklamwa xi ħaġa fl-arja mhux qed tagħti di. Qed tifhem u ħadha f'idu allura isma' reklam jew inkella jiġrilkom. Ġieli tagħmel reklam jiġi klient jgħidlek isma' ma ħadimniex ta. Tajjeb ngħidlu inti tmur ġo restaurant tikol kollox u mbagħad tgħidlu ma ġobniex ta. Mhux hekk.
Le, u anke hawn li jkunu nies li ma jifmux kultant kif isir reklam. Issa jiena nara, nara reklami minn tagħkom, jien naf semmejna l-vini li jagħmel ħafna reklami, ma naħsibx li tmur u tagħmlu f'ħames minuti. Mhux hekk biss, imma ġifieri hemm il-ħin. U tipprovaw il-kultant min jirreklama għandu il-ħsieb ħażin li jaħseb li kif joħroġ ir-reklam ta' vini, in-nies ħa jibdew jċemplu, Aw, isma' ħa niġu nixtru, reklam huwa qiegħed jagħmilhom bookmark. Mela inti għandek bżonn tixtri dar, u meta tiġi biex tixtri dar ħa tiftakar fil-kumpanija li forsi kien hemm vini fiha. Imma mhux ħa jġegħlek tixtri dak il-ħin qed tifhem, biss ma ċempel ħadd.
U jrid jieħu ż-żmien ukoll. U aħna nippruvaw inġegħluhom, jiġifieri, u aħna għandna l-esperjenza, tu għandna tim marketing base tajba ħafna u aħna nippruvaw il-klijent inġegħluh l-ewwel nett nippruvaw nifhmu għal xiex qed jagħmlu r-riklama għax jekk int qed tipprova tbigħ oġġett partikolari mod, jekk tixtieq li kulħadd isir jaf bik mod ieħor. Jiġifieri huma strateġiji kompletament differenti, però ġieli ma jisimgħux minnek kif qed tgħid int. Jiġifieri jiena rrid hekk hekk hekk u hekk. Jagħmlu, u mbagħad wara jiġi jgħidlek ma waħdimlix, ngħidlu ma empty, ma smajtx minni. Jew ġieli wkoll nitħassruh kemm il-darba. U nerġgħu nagħmlu xi ħaġa oħra. Jew toħroġlu extra. Eh, jew toħroġlu extra, eżatt, ma tantx nagħmlu, ma insomma, għax mbagħad ras niebsa f'dawn l-affarijiet, speċjalment jekk ma jkunux semgħu. Aħna ġusti dik hi. Nipprova. Jiġifieri jekk għadnilek minn qabel għadnilek, hu, jiġifieri.
Daniel, mhux se taħrab minna, xi dejqek? Jiena ngħidlek dirett, Sander dejjem jgħidlek meta jkollu x'jagħmillek xi ħaġa jgħidlek qiegħda fil-lista. U din lista ma tispiċċa qatt, ġifieri jista' jkun ma jmissek. Tiżdied dan lista, eh? Jerġa'.
Tiżdied.
Qed tifhimni x'qed ngħidlek. Allura jiena. Mbagħad infottu naqa'.
Mhux kollu bżonn xi ħaġa nfaqabdu. Qed tifhem allura. Issa bil-kontra, x'jogħġbok li tixtieq li jgħid fil-karattru tiegħek? Naħseb Sander li għandu. Kalm naħseb.
One għandu xi ħaġa li ma nħoss li għandi jiena, jiena jien kreattiv. U naħseb ma' żmien sirt kreattiv. Imma Sander minn xi ħaġa joħroġ xi ħaġa kbira taf kif? Ġifieri għax kultant ngħid minn fejn ġiet din l-isketch. Imma naħseb għax iffukat ħafna. Le imma ħalli. Le għax mifqugħ naqaf. Tipo jiena biex ngħidlek. Mifqugħ dik il-kelma.
Sander jekk jikteb sketch jiena naf nirranġahielu. Forsi ma tkunx taħdem u nagħmilha taħdem. Imma biex tkun ħriġtli biha, xi kultant tkun faqqatura tal-moħħ taf fil-verità. Imma tant tkun tajba. U jiena illum il-ġurnata naħseb għalhekk nikkumplimenta lil xulxin għax jiena naf x'ikun jonqosha biex tiġi eżatt. Eżatt.
Imma hu jkun ħareġ biha, ġifieri biex toħroġ biha mhux ċajta taf kif. Isma' Sander, xi ħaġa li għamel Daniel li ġagħlek tistħu dak il-ħin li t-tlajr tinfetaħ u tibilgħek?
Waħda kbira kbira li aħseb insemmiha, aħseb l-agħar waħda li aħseb li qatt għamel f'ħajtu. Bagħat email, mela dak konna għadna kif nagħlqu rikla. Tajjeb mhux se nsemmiha għax taf min hu mbagħad ngħidlek ngħidlek wara min hu. Illum niskantaw għax ma tux reklama magħna. Imma insomma da għala reklam U ġie ferħan hekk. Reklam sostanzjali. Kbir, kbir. Tajjeb. Eh, u ġie ferħan, kważi ħriġna fil-għaxija. Kien hemm David Geta ħriġna fil-għaxija. Eżatt, ħriġna, ġifieri qed niċċelebraw u f'nofs il-messaġġ, aw f'nofs dal-party, jirċievi messaġġ da illi r-reklam Mhux se jagħmlu. Le, għaliex ma qatt naħseb naqra u ma naħsibx li ħa mmur għalih. U x'taħseb l-għamel? Kiteb, u minn għalih Fordy aħlielna. Ara, ara x'kitibli dal. Importanti l-ittra l, tajjeb, għalli, ma ma ma disgarrawx fuq xaġa għara. L-ittra l. U batu li li, lil sħabna dak iż-żmien tajjeb u qed nara l-klijent qiegħed eżatt fl-email li jien dak il-ħin bdejt se Mare li Mare ma ma x'għamilt x'għamilt. Konna qed nagħmlu programm VIP show. Naf il-post fejn kont meta ċempilli biex tgħidli x'għamilt. Konna qegħdin għand meta jagħmlilna s-sett għand Lori Coleiro dak iż-żmien kien jagħmilna s-sett tiegħi u qed nagħmlu l-ittri tal-VIP show.

Driver tal-esperjenza. Da inti kien ikollok ġranet sħaħ mela tsuq u tmur fil-van taf kif. U allura kellhom it-teknika li inti kif tagħmel biex tagħmel pipì. Tal-ġenn it-teknika. Allura li tagħmel, inti tinżel fejn hemm it-taraġ tal-bass biex toħroġ. Tagħti dahrek lejn barra, ovvjament ikun hemm il-bass vojta, tajjeb, u inti tagħmel pipì ġo tazza biex jew ġo frisko.

Għaddiet. Għaddiet. Li għaddiet.
Stħajt, emma. Eh, u kull li stħajt.
Stħajt, eh, u l-għara ġejbi għattazza fidi. U jieħu pjaċir għadda xamilt. Biex norijil, dak kif nizari għamil xaġora. U ġej biex norijil. Ma somma. Meta tkunu d-dar, diskutajtu xi ħaġa, l-uffiċċju, mm. teħduha magħkom id-dar jew ix-xogħol xogħol id-dar dar.
Skont, jekk tkun xi ħaġa sabiħa normalment nibqgħu għaddejjin biha. Huwa vantaġġ jew żvantaġġ li pereżempju barra li intom partners fil-xogħol.
Ma tantx affettwani fil-verità.
Li tibqgħu għaddejjin anke xi tkunu d-dar tibgħatu messaġġi. Jiġifieri ma rridix fuq l-impjegati tiegħi kemm jista' jkun. Imma ġieli eżempju.
Imma aħna nibqgħu għaddejjin. Ġieli tant tkun entużjast, eżempju ġieli, eżempju l-aħħar darba F'sekonda hekk ġietni idea, għedtlu diġà naf kif ħa tkun il-kampanja tax-show ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Bomm! Qed tifhem? U nibda niddeskrivijielu kif ħa nagħmlu, il-min ħa nix, x'ħa nix. Waqt li qed iddar.
Naħseb. Għax tiġik dak il-ħin, hu. Tiġik dak il-ħin.
U ġieli ngħidlu isma' ejja, u mbagħad ġieli nċempel lill-impjegat tagħna ngħidlu isma' niżżilha di. Għax ninsuha sa sena oħra, inti fehm? Ma tipoġġu ġil level affarijiet il Imma l-nisa tagħkom ma jiddejqu. Fimni, jiddependi xi tkun is-sitwazzjoni wkoll, fimt? Fimni. Eħe.
Nisa tagħna 24 hours għaddejjin. Ma mhux daqshekk gravità. Qed neżaġġera ġifieri mbagħad jekk noħorġu ħriġ neżamm. Le ma nirrid ngħidlek sani ma rari ġifieri jiġieli jien naf jien għala xi sitwazzjoni straordinarja li jien naf tkun qed tinkwitana u nibqgħu għaddejjin biha. Jiġieli jkun hemm xi idea Imma mhux li kull jum wara d-dħin tax-xogħol immorru u nibqgħu għaddejjin. Jiena kemm jista' jkun illum il-ġurnata lanqas nieħu l-laptop id-dar magħni. Jiena iktar mil-laptop il-mobile, ġifieri once li jgħaddi ċertu ħin nitilqu l-mobile għas, jiġifieri l-unika nkwiet li jkolli f'moħħi għala xi ħaġa xi ħadd jew l-missieri jew hekk imma dejjem nirraġuna hemm tal-mara kieku jċemplaw f'għaddien jiġri biex jaqbadni nċempel fuq tal-mara. Jiġifieri hemmhekk hu. Issa tinċempel ta' taħt ukoll.
Biex taqbad. Għax dak dak ifottini jien, fhimtni nża' dan, inża' Għax hekk jekk jidħol li messaġġ inkun rrid narah imbagħad. Allura nippreferi ma narahx, ġieli narah fid-disgħa ta' filgħodu. Għax se tħalli naqrah jien għalikom ukoll. U mhux hekk biss, u jiena ġieli li ngħid illi messaġġ jaf ifottilek weekend. Taf kif? Ġifieri ġieli jibgħatlek messaġġ klijent, tkun happy, u jirvenalek weekend, qed tifhem? Ġifieri.

Biex ma jagħtux każ, ilaqqas hu, ġifieri ma, da ħafna drabi kif qed jgħid Danny tibgħatha biex tiftakar. Isma' dik hija ta' diskussjoni fil-Parlament Ewropew ġifieri, eh? Li jekk ħa tibgħat messaġġ. Il-problema jekk l-impjegat jibgħatlek u dik tgħodd ukoll, għax jiena bil-kontra ħafna drabi, eh? Ġifieri jibqgħu jibgħatuli, għandi impjegat jidħol fl-għaxra u joħroġ mix-xogħol fit-tmienja. Allura jibda jibgħatli l-affarijiet li jkun kiteb u affarijiet hekk f'xi disa' ta' bil-lejl. Imma then again, realistikament nemmen kif inhu t-tim, aħna. Relazzjoni, oh. Aħna m'aħniex stretti fuq fiex ħin tidħol fiex ħin toħroġ taf kif. Imma minuta naqra, pereżempju ħa nieħu aħna min-naħa tagħna ta' Kalamita. Hemm ħames ħaddiema li huma full time, u mbagħad hemm jien part time, preżentaturi, u għandek il-Alfred li huwa il-bod, il-boss. Il-boss il-bot.
Il-bot, u veru l-bot. Imma il-bond ta' bejnietna jisnaħwa. Jiġifieri jekk jien naf xi ħadd mill-ħaddiema bagħat xi ħaġa fil-weekend, mhux ngħid wara Sinjali bżonn, mhux hekk? Isma' jiena jiena di dik li ngħid, tipo jiena U nimmaġina l-ħaddiema tagħkom huma hekk. Jiena kieku jibgħat li ħaddiem u jgħidli isma' qed l-ibdar għejjejni naqbdu nitilqu kollox u x'għedt imur, qed tifhimni x'qed ngħidlek? Ġifieri jiena u nemmen li ġieli jkun hemm emerġenzi ta' xogħol li jkunu ġieli tiegħi u ġieli ta' ħaddiem partikolari. U ġieli jibdew jitmejlu wkoll, ġieli jagħmlu sa xi tlieta l-erbgħa ta' filgħodu, ġieli nkun jien nitmejjel. Ħafna drabi. Imma ħafna drabi ċ-ċetta bejnietna, ġifieri hemm ċets li jkunu għax-xogħol, imma ċ-ċetta bejnietna l-grupp kollu, ħafna drabi iktar ikun hemm ngħid ħamel li. Sa xi l-erbgħa ta' filgħodu jibgħat il-ġifs.
Hekk ittir is-siegħa. Le, ma jiena li nirraġuna illi Jekk ma, jekk tirrispett, naħseb irrispetta jekk il-ħen kollu ħa toqgħod tit, isma' batt il-kliem, ej batt il-kliem, ġifi hemm mod u mod u nifhemha dik il-liġi jiena għax hawn bosses illi ma jifqux. U tipo u jippretendu li l-ħaddiema jibqgħu għaddejjin anke jekk qiegħdin id-dar. Aħna m'aħniex hekk, aħna tipo imma jekk ġralha xi ħaġa jew jien. Mhux hekk u mbagħad nippretendu li. Isma' Sander biex ittella' show biex tikteb l-iskript, Jien naf hemm mumenti fil-ħin tal-ġurnata li.
Te ħafna nies jistaqsu Eli. Naħseb trid titrenja ruħek u kelli training aħdar f'ħajti. Tipo, t-test il-96 episodju sa dakinhar. Eżempju, jena mbagħad, eżempju, jena hekk jena hekk ta' nisni l-producer u f'ċertu affarijiet. U allura nissettja ċertu targets. Eżempju, sanna ngħidlu, l-ġemma t-lesti sitt episodji, bil-fors. Allura noqgħod insuss fuqu biex ilesti sitt episodji. Allura mbagħad hu kapaċi, jiena ma nafx kif jikteb xi kultant għax. Le, naħseb training hu ġġibu bis-snin, ma ġġibux mil-lum għall-għada. Niftakar anke fi żmien iz-Zu bdiet dil-biċċa xogħol hu. Kien ikollna show tliet ġimgħat ġej u għadna mqas hemm xejn miktub u titlesti kollu fi tliet ġimgħat. Aħna konna nagħmlu ħames shows fi żmien iz-Zu, daqs kemm kien hemm xogħol konna nagħmlu ħames shows differenti fis-sena. wieħed on average. Plus it-television. Plus it-television. Plus it-television.
Ġifieri show kważi kull xahrejn u nofs konna nagħmlu ta'. Għax jiena niftakar.
Mhux qed ngħid li hija l-isbaħ ħaġa fid-dinja, sew għax mhijiex, imma ġifieri l-ideali jkollok iċ-ċans u tikteb bil-mod ħalli tkun taf x'inti tagħmel. Pereżempju meta kont. Però ġieli naħseb dax-show ma nkitibx b'xi lussu kbir. Però imma.
Fl-istess ħin ma tistax, jiena naħseb fix-show tal-kwalità tagħna, ma tistax tgħid ħa nikteb ix-show tas-sena d-dieħla. Le. X'ma jibqgħx tajjeb. Għax-xogħol ta' dak il-ħin. Daqs kemm ma nemminx li titreħersi ħiżżejjed. Naqbel ukoll.
Meta jiena nieħu minn plays oħra wkoll, ġifieri hemm plays sa perfezzjoni, jien naf jekk qed tagħmel Shakespeare, jekk qed tagħmel xi ħaġa li hija fiżika għandek bżonn il-perfezzjoni. Però naħseb show bħalma nagħmlu aħna, Mhux qed ngħid inqas ma tkun rehersjat għax trid tkun rehersjat, imma inqas ma jkollok dak id-dwejjaq li jiġi fuqek waqt żmien ta' produzzjoni għax issa d-dejaq tagħmilha u mhejjeb biex tipperformja, naħseb inqas. Hawn iktar iktik l-aptit li taħdem. Isma' u naħseb anke l-udjenza li jkollkom quddiemkom. Mhux hekk, jinbidel, kull lejl huwa differenti. Ma vera sewwa tgħid Sant'Eġili konna nieħdu sehem fi plays oħra li tiddejjaq. Tant il-proċess ikun twil.
Kważi kważi kieku tkun tista' titlaq titlaq. Imma jista' jkollu jkun għax żrajtu anke s-sistema tagħkom. Le ifhimni jiena kemm xi ħaġa li ddejjaqni meta nagħmel xi ħaġa park huma r-rehearsal. Appuntu, aħna dik li wara ġurnata xogħol, fis-sebgħa ta' flaxija trid tmur, kif għedt inti, ġieli. Le jiena jiena nara qisha graff, jiġifieri jkun hemm l-entużjażmu ta' meta nkitbet u sakemm qed nibnuha U da, mbagħad għandek il-perjodu sakemm titgħallimha, kif tgħallimtha imma, naħseb it's time to move on. Forsi għalina easy għax naqbdu sketch oħra u qed naħdmu fuqha la ma jkollniex ċans nirrealizzawha u qisna dik il-ġimgħa nkunu għadna naqra shaky kważi sakemm ħa nibdew fuq ċertu affarijiet anke iktar milli shaky. Imbagħad tiġi ġurnata ngħidu Issa Illum ma inti fuq niltaqgħux l-iskript. ħa mmur nistudjaw, taf kif? U niġu nkunu Imma nafuhom. veru trid studjaw?
I, imma meta ngħid nistudja jien mhux ħa nqabbad l-iskript b'idi, imma mmur id-dar u naħseb fuq x'irrid nagħmel, qed tifhem? Jiena dik hija. Aħna ħafna drabi nitgħallmuh f'daqqa, ġifieri, again, bis-snin, tajjeb, ma ġġibhiex mil-lum għall-għada, imma normalment ngħadduha darbtejn, tlieta nkunu ġa nafuha l-isketch, ġifieri, jekk aħna konna nagħmlu ta' xarabak biex ittik idea. Peppi, mela hu żelmulu, tajjeb, dan af li ħa jibqa' jibdilli l-iskript sal-aħħar sekonda jekk jista' jkun, sewwa? Allura l-proċess kien ikun hekk, jiena ngħaddi għal Sander. Sakemm ngħaddi għal Sander, naqrawha, hu jaqlagħha hi, jaqlagħha Sander jagħtini l-lines tiegħi wkoll. Nkun ħa naqla' sakemm naslu wkoll. Peress li nkun qed insuq jiena, ġifieri minn Ħaż-Żabbar. Naslu minn Ħaż-Żabbar sa Ħal Qormi. Sa Ħal Qormi, Nitgħallmuha. Nitgħallmuha, jagħmlulna l-makeup, nilbsu kostum, noħorġu nagħmluha. Jiġifieri dik kienet tkun. U kienu jkunu tajbin ħafna, ġifieri. Issa l-verità normalment il-proċess ikun Sander jiktibha, naqrawha bilqiegħda ngħidulu aħna u nirranġaw dak li qed nirranġaw, dak it-tip ikun għadu bil-laptop u nirranġaw l-iskript. Kif qomna bil-wieqfa qed nagħmluha, nagħmluha darba, nagħmluha tnejn, neħħu l-iskript. Ġifieri qisu meta ngħidu li daħal, kind of daħal u mbagħad nibdew. nagħmluha kif irridu aħna, nibnuha, nbidluha. Fil-fatt ġieli nħallu biċċa barra. Ġieli, mela ħanejdlek, ġieli konna bżonn nerġgħu nagħmlu sketch wara sena, eżempju, sena u nofs. U meta nerġgħu ngħadduha jew bħalissa, eżempju, kellna l-breaks f'da x-show. Tipo, kellna l-gliser, eżempju, ma ħdimniex, kellna ġimgħatejn neqsin. Imbagħad meta issa reġgħajna dieħlin fil-teatru jkollok bżonn terġa' tgħaddi ħnaqa biex tara x'hemm u x'm'hemmx.

Tużaw il-karattri kollha jew tgħidu ara ħa nagħmlu dawn il-ħamsa? Li kien għan-nies nużawhom kollha dejjem. Imma ma tistax, inkella. Għax pereżempju ili ma nara ħafna jien fuq il-midja soċjali it-tfal, il-Laburist u n-Nazzjonalist. Ġo x-show, vera jiena ma nagħmluhiex xi ħaġa. Fix-show, fix-show naħseb. Kellhom sketch tajba ħafna did-darba fix-show. Ma tantx jaqbżu Shows, ġo show show, naxi jisek dejjem jirna. Taf naħseb kważi qatt ma qabżu show. Qatt ma qabżu show naħseb. Rock popolari. Imma ġo show show huma dejali biex eżempju tispiċċa l-ewwel att, qed tifhem vera tajbin. U ma daqsxejn aħna politika fil-verità ma tantx ikollna, allura huwa l-unika mod kif isna ndaħlu daqsxejn ta' politika wkoll. Skont xi jkun għaddej.
Bħalissa għaddej.
Meħe, le bħalissa għaddej. Le dejjem għaddej kieku. Le ma ġili kun hemm żminijiet li tajt tit iddaħalhom naqra. Mela, mela, mhux hekk. Isma' qed noqorbu biex nagħlqu. Istrina. Eh, eh, mela, l-ħin għadda. Kemm taf, Ġorġ.
Il-ħalib fiex noħdu.
Dak issa wara.
Għax ma tkun qed infewwaqkom. Mela, minnaħa ta' direzzjoni tgħidu li Kemm tgħaddu l-kamra l-oħra biex tħarsu tar-reklam. Ija. Tal-għamil tu reklam fuq il-port. Tajtu dak il-port.
Ġu ma biex reklami. Jina da jistidilom u jfotti.
Jina naf nishtiq nifakkar ġorġ biex nalqu bija xaġa tijak. Darba ġina najdu l-ewel pento tijak. U għalaqt il-pento. Kellek

Eh, kienu differenti dejjem. Biex intolli il-xismu, xinkont nolli d-dublet, għamil U kelli Father Christmas l ewwel darba. Isma, grazzi ħafna. Thank you lilek. Thank you. Kolkom bżon.
Il-bibtana miftuħ.
Issa nistidnu fuq issa. Waħħallu t-nejt li taħjar għalih. Sta, stwaħħal.
Issa, eżempju, issa nistidnu n-nis. Ta' mhm. aħna għanna reklam għaddej, minna ma għanna reklam, għax oh. kellam il-kolla għalla s-next. Għax għandek t-nej. Fejn, nkun saqqu għantik. Jien nkun saqqu għantik u dak saqqu ġdid. Edi eh, krajta tal-molol.
Eżatt, issa għet eh, namlu verżjoni fej issa jgħida mill-għom ma xuxin, nofsu għantik, nofsu. U nistidnu n-nis, issa għeddu eh. li l fil-nofs. U tiġi.
Nizzi. Eh? Fis-sodda ma' dan u san.
Tajja, poġbitni, Mela, aħna għanna kompetizzjoni marbuta mal-buskuttin. Eh. Jibatunna WhatsApp fuq 9812766. U jorukom il-buskuttin.
Kemm isemmunna karattru ta'kom, oh, tajjeb, ħafifa, ħafifa. Grazzi. Grazzi lilek. U awguri għal aktar suċċessi. Grazzi. Għaliex għandna bżonn ħafna iktar daħk. Naqbel.
It-tensjoni tantija kbira li għandna bżonn ħafna daħk. U issa li għandkom anka statarjali. Tripax s-semmi, għaxħaju. Biex jaċċarġeri ta' t-tilet bija. Iwa, naqra, kek kif s-ġib il-pal. Santu kom, ġiġ li kan fuq kalamita u jħamuru l-lem. Ġifri ħana rawkom ħafna aktar. Grazzi mill-qal. Grazzi li l-ek.

Easygas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Paoli Restaurant.